Very soon, I'll be looking so good, like a Ghanaian woman. What do they like? Um, it's chill. hello my beautiful people welcome to nigeria daughter tv if today na your first time of coming across this my youtube uh, channel do well to join this beautiful family if you see wetin make you mm, fall in love

If maybe you want to go tourist go there, prepare yourself o, dem chop money die, dem chop money wella. Yesterday I see this our sister Africa Tigress, she say wow I enjoy this rice, I I whine that part, she still say wow I enjoy this part, I whine that part, I say ah You wen you say infact belle don dey purge you the reason why I dey say if you be west Africa lady or west Africa person in the house you will understand me you know wen you give birth mostly we wen we dey this western world you know wen we give birth to our children we wan start to dey teach our children how to eat our food our pepper food there is way we go start reducing pepper because we want to teach our children how to eat food how to eat our food pepper food you know our natural food our west africa food then you go reduce pepper you know the way you eat pepper when you be single when you never start to have children you go reduce pepper so that your children go enjoy that food they will try to start learning it you know then if you want maybe like this our sister now africa tigrate there is food she eats for lagos That food, in fact, she say the food dey do her stomach, e dey purge her stomach, and this lady also, um, um, Susie, she still complain about uh, Ghanaian food, this, this, that, that. I write and say, go to quality restaurants, invest on your travel, you will get it back. I believe Africa Tigrate, she invest on her travel, then she jam big fish. Ha! This big fish come carry her out, she come go flex her. Now I see say African tigress start to dey speak in tongue. I say, now who dey talk so? He say, I enjoy the food. Because the way normal restaurants and international restaurant, that is mature restaurant, the way they cook is different. Normal restaurants, it will cook just normal.

When I watch her live stream, the way she defend Nigeria when one uh, one yeye person write say, "Oh Nigeria, you this are bra bra bra bra bra." Now try us, so you want to chill like a big boy. You, what kind of sweet soul that full Nigeria? No try us, uh, no try us. How to show love, how to give her, uh, uh, uh. Anyhow, we did there. I know say this our young sister, this our Africa tigress, she love Nigeria. I know, I know. In fact, the write am over from her head to her toe, the write am over her body, over her life, over her soul. One person, me I read only this comment. When I see am, I burst like say, young lady, you love Nigeria so much, and I am sure you are a Nigeria born in Kenya. Wishing you a good Nigeria husband my dear. Our sister love. This person say, young lady, you love Nigeria. She really love Nigeria. Africa Tigress, she love Nigeria. I pray for her to, you know, jam the love of her life in Nigeria. You know, when you, like me, when I grow up, I love to marry in my side, you know. I really love to marry my side. My, my, my, uh, my brother wife go say,

I just know say na my bongo, my Naija, my Naija, my Naija, na im no, na im kpakasha. I pray the good husband, no where bad no dey, no where good no dey. I pray the good husband locate you as he locate our wifey when he just locate to UK. That is wetin be your name? I don't know, Sharon? Yes I hope so like that I hope Africa Tigress to find the love of her life from Nigeria okay my people let me end this video with Miss Chudi mm, na my wife yo oh. if my wife you know dey do am well I need to still tell am say my wife you know dey do am well I watch this video when she escort uh, her mother-in-law when her mother-in-law enter bus when her mother-in-law dey go when she come dey before I dey talk too much let's watch

Heading to the airport. The, the, the flight is at six, and now it's like three. Yes, our wife, let me talk my own. Miss Trudy lovers, I bet me una leave me oh. I know we una love and pass. Ah bon, qu'est-ce qu'il y a? Ah, laisse-moi tranquille. eh. my people, as I watch this video, this video including a video when she say she no fit call other person

Try to learn something as far she still young na she have a lot to teach you you even have luck now she is young she still have a lot to teach you go and meet her so that she will teach you so that you will enjoy your marriage okay so that you will enjoy your marriage not you giving her chef in Kenya I believe anytime our sweet mom she's going she's leaving West Africa to

Let me enjoy let me pack my things so that I will enjoy my stay in Kenya because the last time I went to Kenya eh, I see I hear wamba in fact I smell smell eh let me be let me let me tranquil let me tranquil that is leave me you know to be myself leave me alone eh, eh na be let me tranquil you know When um Miss Chidi dey say she dey miss am, that part I say wow, you dey miss your mother-in-law, don't worry, your mother-in-law dey go home, make you go meet am for home, Kenya is not longer your home again, West Africa is your home now, okay, go and meet your husband so that for me o, distance um relationship, marriage, me I no like am o, no be say tomorrow now our brother will come um dem go come dey say, hey Maya na cheater, no go and meet your husband o, This distance friendsh marriage e no good I pray everything you are doing you do it fast fast okay so that you go and meet your husband go and meet your husband o ehen go and meet your husband I know the I know why go and meet your husband e no mean say you meet your husband everyday na no you fit stay with your husband you say you no do no eh but it's good you dey around your husband okay than you dey Kenya your husband dey Ghana where the marriage inside I no understand o No be say na visa na wan take dey go there, I know say Maya dey always dey you know come Kenya but for me go your home go your go stay your house, your house na Ghana no be Kenya again abi na the house wey you build or wey you buy na him make am um me I no go deep o you know say dem go say woman wey get property to stay husband house e dey hard no let us look you like that o many people still get property but dem dey their husband house except You get wetin you dey do when you dey ehe. But if you no get wetin you dey really dey do when you strong, you can take treatment for all eh for for Ghana, you can see doctor for Ghana. If no that thing no dey strong, you just you know feel like like you dey Kenya, for me no go back home okay. You get your house for Kenya, you go fit put rent, Then you dey your husband house because our West Africa people dey always dey say woman when get uh, property, when build house, they no dey stay husband house. Me, I no wan look you like that too. Oh. I no wan start using that eye. I be this our wife now because eh, she get property, she get property, she get property, property, property for Kenya. Now make she no wan stay one place for Ghana. I be she dey miss her dad. No, woman, we know we the ladies. Once you even reach thirty years, man never marry you, the par your parents dem dey dey panic. Wetin dey happen? My daughter never marry, my daughter never leave my house. Then you come see somebody wey carry your daughter comot go uh, another place. We no dey panic, we dey happy. Na joy to us, na joy to your dad. Uh-huh. But for me, oh, I wish you any good thing when you dey do. I wish you the best. But no look am say um because you say you don dey enjoy our food, our West Africa food, our Ghanaian food, but I no really know the reason why you dey Ghana till now, eh, you dey Kenya till now. I pray make you do everything so that make you go meet your husband. As your husband wan dey, if your husband travel or na travel together is good. If your husband travel, as you dey go, suppose to meet you for house. Yeah, suppose to meet you for house, you know. For me, I pray say everything dey okay and eh, you dey enjoy your marriage because see you like this now, me I no wan break table because if I wan break table, I will use cutlass take cut am. See you like this now, I no understand oh my wifey, okay? No let us see you like lady who get property wey no dey stay husband house oh. Go and stay your husband house, okay? Your husband house is not your house, it's not your full house. Uh-huh. I wish you good luck. I wish Maya good luck. I wish all your, you know, family good luck. And I wish our sister Africa Tigrate, who they wait for Nigeria war husband. Yes, so everybody don't say, I no be only me one talker. Africa Tigrate, they wait for Nigeria husband. Comment a talker. Me, when I sit down for here, I talk her for my first video where I analyze for her video. She love Nigeria husband. She love Nigeria guys. She said she felt date Nigeria guy before. she really love nigeria guy i can't wait for you to find one i know say our nigeria guys if they want follow another outside that lady that girl they carry on that girl they fine like our wife is sharon you can see uh, those girls that they pick the beautiful one the eh, the eh, the eh, uh -huh.